Unaupa, youtube a milar mawi bal a khai ni em? Aw ni e, ka rin ai dahin tak ai hmelchhia. Mawi bal unaupa, thlawhna hi engtin nge vansangah khian thlawh tawp theih le? I hre mial em? Aw i te, school kal chhung zawng ka en tawn thin che, engtin nge ka hriat bik anga. Mawi bal leh vungtei chu tichuan an indi dun ta a. Engvainge in duh dut a in lo ma, in zirtirtu in theih tawpin lehkha ka zirtir chauh ni lo mi? In zir peih lo ni chuan chhuak lawh lawh mai ro. Bhari mistake ho gaya sir. Mawi bal bawihte nang ang hi ni naupang tha chu mi hlawhtling tur zia dik tak i nei a ni. Engtik nge emaw chuan officer lian tak i rawn la ni ngei ngei ang. Saroy te, ka lehkhabu i hmang daih a, chuvang lawm ka chhuah ve lo. Boss, eng nge thaw tur chu? Thaw tur maw? Helai balu hi khil a in second floor ah khian dah chho a ni mai. Saw lai a balu zawk saw chu first floor ah dah tur aw. Hrethiam em? Pu Neibial thiar zawh vat duh chuan kan lo threk a ang chu. E, awmzia ber chu in hlawh pangai ai threka a hlawk zawk in tih in duh zawk tihna a mi? Aw a ni ber ang chu. I tan pawn a hlawk zawk dawn alawm, nitin hlawhfar lak ngai lo in. Ni khatah kan zo vek mai dawn si. Eng zai ngei ṭhek a ṭhin. Kan tlawm ang che Pu Nei Bial. Taj Mahal kan sak a balu kan thiar kha chuan cheng nuaih sawmnga kha min pe a. Nang i ni bawk a, cheng si ngaiin kan ti sak ang che. Chu bak chuan kan tlawm thei tawh lo che ni aw. Ni khata an pahniha ṭhekah pawn an zawh theih dawn tho chuan A inhlawh pawn an zo thei tur a ni. A a thika lo ang inhlawh ru. U Naupawi te inti pachang hram hram rawh. U Naupawi te i thil sawi dan chu eng nge awmzia? Ni e mawi balu naupa, hei u naupa Khiangtea hi a pain a boral san a, a pa a ngai nih hi. Khiangtea lungai suh pain a i leh vat ang. I nu ka bem dawn. Man tlawm te in beng e ka kher sak thei e. Man tlawm te in beng e ka kher sak thei e. Kit na mawi bal. Cheng sawm cheu in ni chuan mi lo kher teh. Mawi bal a tam viau em. Tam khawp mai an lang nuai in nuai alawm. Awi te kan zo e. Khal le cheng sawm chu. Thank you. Mawi bal chu i kher thiam hle mai ka zang hawk in ka hria. U nau pawi te, u nau pawi te, mawi bal a khailo hmu em? Hmu e, ni chin lawk khan a kal tawh. I beng nge ka kher ve em? Kher teh reng e, ka zang hawk a sin. I va han mawl tak eng mawi sawi, i beng beh han zawng teh. A khaw nge? Mawi bal u nau pa, kha leh i lawn lak chu. Mahse hun takah a rulh tur aw. Awle sir. Death certificate mi lo pe ta e. Chu ta tur keimah a pek theih ngawt loh. Umm mi lo nghak rawh. Khal e. Awi te ni tiraw. Mobile hian loan dawlh tura ngaih sak lo rek rek khawnge awm reng reng a mah hi. Mobile chu boral tawh alawm, hei a death certificate pawh.

A pa! Khanglang a mawi bal nang hian mei ka zru ei lo ti ve khanglang tawh maw? Ka va dawn chi lutuk che. I tet lai zawng zawngin thu tha ka hrilh thin che a ni lawm ni. E pu nei bial, eng nge ni vak vak? Mawi bal pawite lo kal rawh, engvai ngei vuak vak vak a? Engvai ka vuak lo anga, mei zil lo zu lawm.

Hei pu van kei mawibal hi ka va han ret thei ngai em em ve, i hnenah pawh pawisa ka rawn dil fo ni lawm ni, min pek i tum lo mi? Yes! He mite hian an pe tawh em? A pe lo lo chu cut nghal hmak hmak tur. Tumah demand ngai lo nia. Mawi bala tiraw i nih? Mawi bal, engvai nge electric bill pek i ngaihsak reng reng lova, hetiang i ngaihsak loh zel chuan i inah hian maw electric a lut ve tawh ngai lovang. Aw le, nih le, nih le. Apa! Zir ta che! Moi balu nau pa, tlai suang che. A hmun te han sawi la, chhing a veng. Dar zat, dar nga. Aw le, kan rawn kal dawn nia. Thik e. Mawi balu naupa, helai hnai velah hian police station a awm em? Helai hnai velah chuan police station a awm ka hre lo rêt e. Mawi balu naupa, police ho chawlh lai niin em le? Aw, an chhun chawlh hun lai tur tak a ni. Mawi balu naupa, Misulin ka phone min ruk sak daih a, complaint kan duh maw le? Mawi balu naupa helai hnai velah hian cctv vel a awm mial em helai hnai velah chuan cctv awm lo mawi bal engtiam mai ngei duh unau pawite hei hetiang hian ih a theih dawn mi enge theih lo ang ka thiante pawn lu mehna ati angin hmu a an rawn meh sak zel.

Hum, vung te chin lak class thin nen lei a tla tawh ten chhar le nia.

Min chhang hram le. Jalebi pack khat chu. Ek second. Mawi bal na pa. Mawi bal i jalebi chu ei sek ila. A thei lo ka chhung ti ta tur a nia. Ei awle awle. Mawi bal i chhung ti ta tur ve chu. Cheng sawm hnih tur aw. I pawisa chu lutuk a hman thei loh. Engzah tur nge? Sawm nga ni mai. Awi teh ka lu min lo meh teh. Awle mawi bal. Mawi bal tin nge? Mawi deuhin a ni mai. I lu hi bal em mai, met kawlh ila chhang. U naupawi te, meh kawlh em em chu ka duh bik lo nio. Mawi bal u naupa kan met kawlh vek dawn hlein em? Smart deuhin ka meng che. Tha alawm. Happy birthday. Mawi bal u naupa, mawi em? A few moments later. U naupawi te, min lo meh that. Nichin ah kan meh tawh kha. Apa in va meh thattir leh nghal rawt ia. Awle, lo thu la.